D acu i ɣ-d-tewwiḍ akken ass-agi ad t-id-tferqeḍ deg wawal n Sidi Ṛebbi i gma Tɛa Yusef? Ihi ma tebɣiḍ a gma Tɛa Ṛebbi, ass-agi ad neɛreḍ ad d-nessefhem ayen umi qqaren tidet, yeɛni akken i s-qqaren s tṛumit la vérité. Amin. Uqbel ad nɛeddi ɣer wawal iqedsen a gma Tɛa Ṛebbi, ad k-ǧǧeɣ asawaḍ i wakken ad tẓalleḍ ɣef lewqat-agi akk ara d-nesɛeddi. Amin. Amin. A Batneɣ igenwan, ad nḥemmed isem-ik, ad nessali di ccan-ik.

Nessaram ad Rebbi ad teswejdeḍ ulawen-nneɣ, ad teswejdeḍ ad Rebbi ixemmimen-nneɣ, ad ɣ-tessedduḍ ad baten agenwan s rruḥ-ik iqedsen, i wakken ayen akka d-nefraq deg gma-tneɣ Yusef, ad yili d lbaraka i watmaten-nneɣ, i tsetmatin-nneɣ, yal yiwen ara s-islen. S yisem n mmi-k ɛzizen, Yasuɛ Lmasiḥ. Amin. Amin.
I tagmat-nneɣ ara bḥan ɛeddi srid neɣ direct ɣer wawal iqedsen. Ad nɣer eh, adlis eh, mi qqaren Irumaniyen ixef amezwaru tiseddarin eh, tis 18 alamma 32 neɣ akken i s-qqaren s trumit Romain chapitre 1 verset 18 à 32 Sidi Rebbi yettbeggin-d urrif-is deg igenni ɣef ddnub d ccer n yemdanen i yettɣummun lḥeqq s lbaṭel axaṭer ayen akk i ilaqen A t-issinen ɣef Sidi Ṛebbi, ẓran-t, d Ṛebbi s yiman-is i sent-id-isbegnen. Seg wasmi i d-ixlaq ddunit, ayen akk yeffren ɣef wallen, nettwali-t di lecɣal-is. Nezmer ad neɛqel belli d netta kan i d Ṛebbi yesɛan tazmert ur nfennu, daymi, Wigi ulac fell-asen ssmaḥ. Xas akken ẓran yella Ṛebbi, ur steɛṛfen ara yes, ur t-ḥmiden ara, ur t-ckiṛen ara, lameɛna ttkemmilen deg yir ixemmimen-nsen armi iɣumm ṭṭlam ulawen-nsen. Ttarran iman-nsen d lɛuqqal armi uɣalen d imehbal. Beddlen lɛaḍima n Sidi Ṛebbi. yeddren s lemṣnuɛat yesɛan ṣṣifa n umdan ifennun. Ṣṣifa n leḍyur n iɣersiwen yesɛan rebɛa iḍarren d wayen akk ileḥḥun ɣef uɛebbuḍ. Daymi i ten-yeǧǧa Sidi Ṛebbi, tebɛen lebɣi n wulawen-nsen, xeddmen ticemmatin, ssawḍen armi kksen lḥerma ɣef yiman-nsen. Beddlen tidet n Ṛebbi s lekdeb, ɛebbden ayen ittwaxelqen, ǧǧan win i d-ixelqen kullec. Netta i yettubarken i dayem. Amin. D tagi i d ssebba ɣef i ten-yeǧǧa Sidi Ṛebbi di lɛaṛ n ccehwat-nsen, tilawin ttbeddilent irgazen s tilawin, Ula d irgazen ttaǧǧan tilawin, ittenkar uḥaruq n wagar-asen, ttemyexdamen lɛar, d wagi i d lexlaṣ i yuklalen ɣef tidderɣelt-nsen. Imi ugin ad issinen Ṛebbi, Sidi Ṛebbi yeǧǧa-ten di lɛeqliya-nsen iɛewjen i wakken ad xedmen ayen ur nlaq ara. Ččuren d lbaṭel akk d wayen n diri, d ṭṭmeɛ, d ccer, d tismin, d at tmegraḍ, d at ccwal, d at tḥila, d at tiḥerci, d iqerraḍen, Wa yekkat deg wa, d iɛdawen n Ṛebbi, ur ttneḥcamen ara, d imzuxxiyen, d ikeddaben, snulfuyen-d cceṛ, ttɛaṣin lwaldin-nsen, ur sɛin lefhama, ur sɛin laman. Ulac deg wulawen-nsen ṛṛeḥma neɣ leḥnana. Xas akken ẓran lḥisab n Sidi Ṛebbi, yettraǧu. Wid ixeddmen annect-agi yerna uklalen lmut, ttkemmilen di tikli-nsen yerna ferḥen s wid ixeddmen am nutni. Amin. Amin.
Ihi annect-agi yessebgan-d amek yella umdan n tura. Maca, neɣ meɛna, taɣawsa tesɛa tazwara-ines. Axaṭer tidet tɣum s lbaṭel. Dɣa Ṛebbi irfa ɣef yemdanen i iɣummen tidet, axaṭer tidet-agi i d-ittawin talwit, ɛeffu, taɣdemt, yeɛni la justice, lḥeqq, ḥellu akked leslak. Tidet d Yasuɛ Lmasiḥ, maca amdan iɣumm tidet. Acuɣer? Axaṭer tidet ur teffi ara fell-as. Meɛna d tikerkas neɣ d lekdeb i yeffɣen fell-as. Tidet ɣer berra n tesɣart n umdan i tella. Acuɣer? Axaṭer amdan akked tesɣart-is nzan i ddnub. Amceggeɛ Bulus neɣ l'apôtre Paul yenna-d deg wawal-is, Tacriḥt akked idammen ur zmiren ara ad warten tagelda n Rebbi. Amdan mi ara ibegges i wakken ad d-yini tidet, ad iḥuss i lḥers meqqren daxel-ines. Yessefk, neɣ ilaq, ad iqabel tugdi. Tugdi-nni i d-yewwin seg Adem d Ḥewwa, mi akken i denben, dɣa ugaden ad qablen tidet. Dɣa rewlen ffren, axaṭer tidet d Ṛebbi. Tasɣart n umdan tenza i ddnub. Ayen akk i d-yusan si tecriḥt ur iṣliḥ ara. Yasuɛ Lmasiḥ yenna-d, Ayen akk i d-ilulen si tecriḥt n tecriḥt, wayen akk i d-ilulen si ṛṛuḥ n ṛṛuḥ.

axaṭer xas eh, imdanen merra axaṭer d tidet i d-ittawin lehna i d-ittawin talwit i d-ittawin ḥellu amin i d-ittawin lehna ɛfu i d-ittawin ɛfu actaka amdan ur t-iḥemmel ara Tidet ur telli ara n tecriḥt. Akken i d-iḍakken seg wasmi Adem d Ḥwa d amdan ur lḥin ara di tidet n Sidi Ṛebbi tekcem-iten tugdi ruḥen fren yefren ɣef tidet awal Sidi Ṛebbi inek fren ɣef Sidi Ṛebbi axaṭer d Sidi Ṛebbi i d tidet Amin
Yasuɛ Lmasiḥ inek nekkini I tidet, nekkini, nekkini d abrid, nekkini d tidet, nekkini i tudert. Tudert. Sidi Ɛisa Masiḥ, netta i tidet. Amin.
Fren ɣef Sidi Rebbi. Fren ɣef Sidi Rebbi. Amdan daɣen n wass-aki yetteffer ɣef tidet. Ur iḥemmel ara ad iqabel tidet amdan n wass-aki. Axaṭer ur telli ara

Mi yewweḍ Sidna Ɛisa ɣer tmurt n Kisraya n Filibus, yesteqsa inelmaden-is, yenna-yasen, D acu i qqaren medden ɣef mmi-s n Bunadem? Rran-as, Kra qqaren d Yeḥya Aɣeṭṭas, wiyiḍ qqaren d nnbi Lyas, wiyiḍ daɣen d nnbi Irmiya neɣ d yiwen gar lanbiya. I kunwi d acu-yi ɣur-wen? Buṭrus yerra-yas, Keččini d Lmasiḥ, d Mmi-s n Sidi Ṛebbi yeddren. Yenṭaq ɣur-s yenna-yas, Amarseg-nnek a Buṭrus, a mmi-s n Yunes, axaṭer mačči s mussni-k i tfehmeḍ ayagi, Meɛna d baba Ṛebbi yellan deg yigenwan i k-d-isbegnen. Amin. Amin.
Ihi Yasuɛ Lmasiḥ isteqsa inelmaden-is u yenna-yasen, Akka ad d-teɣriḍ akka gma-tneɣ Rrbeḥ, d acu i d-qqaren yemdanen d acu lliɣ? Rran-as-d ɣef usteqsi-nni u yal yiwen d acu i d-iqqar. Dɣa isteqsa-ten u yenna-yasen, D acu i lliɣ ɣer ɣur-wen? Semɛun Buṭrus, neɣ Simon Pierre, inṭeq-d u yerra-yas-d, D Mmi-s n Ṛebbi yeddren! Yasuɛ yenna-yas, Amar zgig-k a Semɛun Buṭrus! Ayagi d Ṛebbi i k-t-id-isbegnen, mačči d tacriḥt. Ad nkemmel ad d-nɣer agmat n Ṛebḥ, Linǧil n Matta. ixef-agi wis seṭṭac tiseddarin waḥed u ɛecrin alamma tlata u ɛecrin neɣ Matthieu chapitre 16 verset 21 à 23 seg imiren Sidna Ɛisa yebda yessefham-asen inelmaden-is belli ilaq ad yali ɣer temdit n Lquds anda ara yenneɛtab aṭas gar ifassen lmuqedmin akked lɛulama n ccariɛa ad ḥekmen fell-as s lmut aswi s tlata ad d-yeḥyu gar lmitin buṭrus ijbed-it weḥd-s yenna-yas Ad k-imneɛ Ṛebbi a Sidi, a wer d-yeḍri wayagi yid-k. Sidna Ɛisa idewwer ɣur-s, yenna-yas, Beɛɛed akkin fell-i a Cciṭan, tebɣiḍ ad tiliḍ d ugur deg ubrid-iw, ixemmimen-ik ur d-kkan ara sɣur Ṛebbi, lameɛna d ixemmimen n yemdanen.
Ihi Lmasiḥ yenna i inelmaden-is d akken ad iruḥ ɣer Yarucalim, yeɛni tamdint n Yarucalim, i wakken ad yettwaṣelleb u ad yemmet, meɛna Semɛun yenna-yas, Ayagi i d-teqqareḍ akka ur s-itteɛjab ara i Ṛebbi, ayagi Ur d-iḍerru ara, dɣa Lmasiḥ yenna-yas, Ttixer fell-i a Cciṭan, ixemmimen-ik am umdan mačči am Ṛebbi. Yal mi ara d-nini tidet, nettḥussu i lḥers di tecriḥt mgal tasɣart-nneɣ, yeɛni contre tasɣart-nneɣ, mgal zzux-nneɣ, mgal ṭṭmeɛ-nneɣ, Mgal abaɣur-nneɣ, yeɛni lfayda-nneɣ, lizantari-nneɣ. Leḥmala n tidet d leḥmala n Lmasiḥ. Ayagi ilaq tabɣest, yeɛni lkuraj, tameqqrant i wakken ad d-nini tidet, axaṭer ayagi mgal tasɣart-nneɣ ilaq ad neḥres iman-nneɣ i wakken ad d-nini tidet. Nessutur di Rebbi i wakken a ɣ-iɛiwen. Yeɛni gma-tneɣ Rabeḥ ad nẓer acḥal i yewɛer i wakken ad d-tiniḍ tidet. Amin.
Tasɣart n umdan. Amin.
Yal ass ur tbeqqu ara ad d-tini tidet. Sisi gma-tneɣ Yusef, acḥal nejrebu kan ayaki, ma yili ilaq ad d-ncehhed, ilaq ad d-nini tidet. d lweqt-nni mi ara nqerreb ass-nni i umdan i tidet nettḥassa i lḥars nettḥassa i lḥars zdaxel-nneɣ hmm. eh, axaṭer tasɣart-nneɣ ur tlum ara ad tili-d tidet nettḥassa i lḥars ar daxel-nneɣ Llan wiḍen n yimdanen tmurt n leqbayel din i d-nlul din i ns nwala nwala argaz argaz ma bɣa as-d-yini tidet i tmeṭṭut-is ur yesɛi ara lkuraǧ as-t-id-yini wakken as-t-id-yini d acu ara yexdem ad iruḥ ad isker ad iruḥ ad isker a Yusef ama yefriz ara ad ikcem s axxam mbaɛd ad ikwaṣi leɛyaḍ ad ikwaṣi ad yini ayen akken yebɣa ad t-id-yini tidet-nni yebɣa ad t-id-yini axaṭer ma yella ur yesker ara ur yeffiɣ ara ilaq ad yeffeɣ qbel s lbessas ad yaq ad yeffeɣ qbel s tesɣart-is iwakken ad d-yini tidet-nni ilaq ccrab-nni

Neɣ Matthieu, chapitre 11, verset 12. Seg wussan-nni deg yettbecciṛ Yeḥya Aɣeṭṭas armi d tura, imdanen ttnaɣen ɣef tgelda n yigenwan, bɣan ad tt-kecmen s ddreɛ. Amen.
Ihi si zzman n Yeḥya Aɣeṭṭas, yeɛni Jean Baptiste, si zzman n Yeḥya Aɣeṭṭas ar ass-a, tagelda n Ṛebbi

Amin.
Amin ay gma-tneɣ yusef eh, tigelda n sidi rebbi eh, wal sidi rebbi yebɣa ad yessefhem belli tigelda n sidi rebbi iwakken an yensɛu tudert n dima iwakken an nili eh, i yessen ɛisa yiwwas ilaq an nili d ikriḍen d widak yessexdamen ddreɛ bɣa ad nini lɛunf

Meɛna awal i s-id Rebbi yeqqar-ak hder tidet. Amin.
Taciḥt-ik teqqar ilaq ad teskiddbeḍ i wakken ad tsellkeḍ iman-ik. Meɛna awal i s-id Rebbi yeqqar-ad ilaq ad thedreḍ tidet, ad tesbeɛdeḍ ɣef lekteb. Amin.
Anect akka d imenɣan. Nekk win amdan yebɣan ad ikcem tigedna n Sidi Rebbi ilaq ad yili d ukriḍ.

Ihi i wakken ad d-iniɣ tidet, yessefk neɣ ilaq ad tt-ḥemmleɣ ugar neɣ akteṛ n yiman-iw.
Ma yella yiwen ur iḥemmel ara tidet ugar n yiman-is, ur yuklal ara tagelda n Ṛebbi.
D Lmasiḥ i d tidet.
Amin a gma, ay isem ay isemḥ ad d-rnuɣ kan deg wawalen i d-tenniḍ akken ikat. Ur nniḥemmlen ara tidet ugar n yiman-is neɣ akteṛ n yiman-is. ilaq ad nḥemmel wakken nekcem tagda n Sidi Ṛebbi ilaq ad nḥemmel tidet ktar n yiman-nneɣ. Amin.
Yura kini amek amek akka tḥemmleḍ akka tidet ktar n yiman-ik. Ma yella yewweḍ-d tewweḍ-d teswiɛt anida ad d-hedreḍ tidet wa temmteḍ ad qebleɣ ad d-hedreɣ tidet wa ad mmteɣ. Axaṭer ḥemmleɣ tidet-nni. ɣef yiman-iw ɣef terwaḥt-iw ɣef tudert-iw
axaṭer nekk nessarameɣ ad kecmeɣ tigelda n Sidi Rebbi ma yella ur heddreɣ ara tidet ma yella ur d-nniɣ ara tidet di lweqt leḥris lweqt ilaq-iyi ad d-iniɣ tidet neɣ ad mmteɣ ad qebleɣ kan ad d-iniɣ tidet wademteɣ axaṭer ḥemmleɣ tidet tidet-nni d anwa ma ḥemmleɣ tidet qli ḥemmleɣ Yasuɛ Lmasiḥ ḥemmleɣ Sidi Ṛebbi ḥemmleɣ Sidi Ṛebbi iktar n tudert-iw axaṭer nekkini awal Sidi Ṛebbi inek tella tenzam i ddnub

Yerḥen-aɣ-d ɣef umidag, s idammen-is yuzlen ɣef umidag, asakin tusemma d arraw-is, d iḥeqqaniyen zdat-s. Fayaki, agmat Yusef, amdan yellan d amasiḥi, maci d amasiḥi ad d-inaɣ kan lmumen, win yettamnen neɣ xaṭer zmer ad d-inaɣ d amasiḥi, mi nekk mazal iskediba. Win yumnen, yumnen s uɣel Sidi Rebbi, ad yeqbel tidet, wa ad yemmet.

ad d-neṭqem s imawen-nwen ad d-inim belli nekkni mačči d imasiḥiyen eh, ur nelli ara d imasiḥiyen. Yeɛni ad nekren lmasiḥ.
Ilaq tura ad neṭqem wa ttnekrem lmasiḥ. Yenṭqen warraw-nnes eh, axaṭer di tazwara zwaren deg lpastur-nni deg eh, baba-tsen nnas ad tnekreḍ lmasiḥ. Arraw-nnes neṭqen-d ababa

ur nezmir ara ad nekkeṛ Sidi Ṛebbi. Ma yella nenkeṛ Sidi Ṛebbi d acu aqd yeqqimen. D ayen kan.
D ayen kan ulac
d amin atmaten akkin yellan di lakuri qeblen ad mmten. Iba nɣan nɣan baba-s yenna-asen kunwi ad tkemmlem ar waki, nna-asen kemmel.

ahat ar zdat neẓra acu ara ɣ-d-iḍrun iwakken ad nili akka nili ad
akka ma
am umdi-agi am lemtel-agi d-ifka akka umeksa-agi Rebbi si leɛsa masaḥ deg awal asin ak ur ttagadet ara win awen yenɣen lbes-nwen meɛna ugadet win awen yenɣen tarwiḥt-nwen akked lbes-nwen

Nessaram akka ad d-nniḍ akka, eh, Rebbi aɣ-d-ifk tazmert-agi i wakken ad d-neqqar tidet, eh, xas ulamma eh, ad naweḍ ad nefk tudert-nneɣ ɣef tidet. Amin. Ur d-neqqar ara d ayen isehlen, meɛna nessaram di Rebbi i wakken ad aɣ-d-ifk tazmert-agi i wakken tidet-agi ad tt-id-neqqar yal ass. Amin. Amin.
Ak ǧǧeɣ awal a gma-tneɣ Rebbeḥ awal aneggaru i wakken ad teẓẓalleḍ Akk ɣef lewqat-agi d-nesɛedday akka akked wawal agi d-newwi akka. Amin, a batna igiwanen nḥemmed isem-ik, a baba Rebbi nessali di ccan-ik axaṭer d keččini i d tidet. Keččini i d-innan a baba Rebbi nekkini i d abrid, nekkini i d tidet, nekkini i d tudert, ulac win ad iɛeddin ar bab igenwan bla yis-i. A baba Rebbi akini tanemmirt tameqqrant axaṭer d kečč i ɣ-d-isawlen Terḍaɣ d iḥeqqaniyen s zdat-ik, s memmi-k ɛzizen Sidi Ɛisa Masiḥ. A Berreb akken i termirt-ik tameqqrant ɣef wawal-agi i d-iferq akka deg gma-tneɣ Yusef, ɣef tidet, axaṭer a Baba Rebbi, tasɣart-nneɣ ur tḥemmel ara tidet a Baba Rebbi ɛzizen. Tasɣart eh, tidet ad tina berra n tesɣart-nneɣ, ur telli ara di tudert-nneɣ. Meɛna a Ṛebbi tura mi k-nessen, tura mi nessen tidet d keččini a Ṛebbi, sbegneḍ-aneɣ tidet a Ṛebbi aten, fkeḍ-aɣ-d leḥmala-k a Batna Yiwan. Swayes a Ṛebbi ara nḥemmel tidet-agi, Ttwasra kan ḥemmel kečči a Batna Agenwan. A Rebbi nessaram a Rebbi wakken ad teǧǧiḍ ad teǧǧiḍ liman-nneɣ i wakken a Rebbi nseɛu asirem ar ɣur-k kan a Batna Agenwan. Ad nili gar widak gar yikriḍen ara iɣerten tagelda n Sidi Rebbi. Azekka ma neffeɣ si ddunit-agi. Ittubarek isem-ik